usandibate mheni kuya uzondikuisa pamba pangu inini inini inini inini ndoda tokutipirai toti so imaba tondiita kawadi kudai so bo ima hamuna kumbera hamuna kwekuendere tinako ndakikona chika inini tete vangu kunenge zvawatopuzeka ndizvozvo but mai avaka ndinoaziva unozoti akasasina zvinhu vidi zvavachatoita papazi vatoneta nekuapa pachatongwa pachoti murume ka murume aenda murume atotowa nimi nemi atambosiyana tikasiyana chii kungofamba murodhi mus amumire mutori mwana mudiki stereki wekutoti kufamba pana nepanapaka murume wese wamamuchipopoterana uyo anosara pasi mama zvese zvisiyanai nazvo izvi ndosiya madzibaba wachembere nechembere vedu venyu inzwa kuti madzibaba kune mbinga dziri murodhi umu kwete vanonzi vana madzibaba kune mbinga murodhi ndakatsanya makore anokona kuita five achitsamira sangano riya kuti rimire sangano ramira apo murume wakuita zvake zvokunomutorera mambuya mbuya cheche ondiparika nembuya dai ondiparika newe zviri nani munhu angandipereke nambuya achena musoro achena kweso andarwadziwena andarwadziwenakutosiyana navo saka iwe uri chii chavo iwe Ewe hauzi mwana wavo here sei makafanana? Ewe kwatini baba wangu naivo ndi bhuti na sisi here saka tingatoedze kufanana here nai? Eh? Kutokudza dii notobura kuti ngatitobure zvi ngatitobure zvinyowani. Hauzotauri ava ndovaziva ndovaziva

totosvika ingatova chete inini inini ndakutozviitira life yangu nekuti inini hangekoiwewe unonge uchivateera makadi kusara kwamai asi makadzingwa kwamaigara asi makaenda kumwe mukadzingwa ndo upenyu hwenyu hongofamba muchingoti pamaenda makashandirwa mororwa nepapo pamaenda mukashandirwa manje panapa hazviswiki ndikutokuudzai inini aa nditya mbuya yeye handina basa nezvidhoma zvayo menini inini kandi ndotizotanga kupinda saka unoda kuti ndiite sei manje ndatisiyana nazvo tiite zvimwe ah, wana zvino izvi wanditadza kumonera zuva rangu rekumasoro andina amai vanokwesherwa mwana wamunhu ah, ndakwenda ndikuchirasiyana nezvemasowe izvi kani masowe chiiko anochembedza masowe aya imbosiyana nemasowe unochembera ari mwana mudiki tese ezvinoti tasaona chidhuku ichi ndecheichi awoni saka muswe webhizo wawana kupi ezvine zviri kungonditosvora ungofamba uchinditosvora maziso ko izvi ndozviiko zvawandiisa kumeso izvi ndozvitorira iti izvi zvimene kuti zvoizvozvo tizvisiye zvichena zvese siyana nazvo zvese apa chatosara kutoti tikupende inzara kuti wandipende here idzi ndozvinhu zvatofanira kuita izvi kete zvekutora nditedzera nemadhara

Top ball. Hembe ball. Titi dress woka ball. Ina ndizive. Wona bra iri kungorembera. Ndima dzibaba be. Ina ndakudzwa kuti masowa anochembedza aya kani. Eh? Unachembera nawo masowa aya. Ina ndite zvese izvi. What is masowa ekumberi kwangu? Ndite. Saka pana pa wakaingira ndo wakainga uri kumasowa. Papi? Ah, tichitongo asela asela. Saka iyo motikari ndeya ndeya madhara. Eh, saka ndokudza. Kati madziro vangu vasadaro vatova neshondo rese vasiri kupinda mumba mangu vedu vedu. Siyana inga ndikudzo tinonobura zvimwe zvinyangira kani naye. Nzwisisa. Inopera nzara yese unotozoita maziku ipi zikuda.